Et voilà, do begréissen ech dann zur drëtter Episode vu Pokémongo. Jo, haut ass Thanksgiving Event, Pokémon Go Travel Event, wat ech e bësse wäert traitéieren an am Hannergrond wäerte mer lo och e puer Entwécklunge maachen. An jo, ech ginn net vill drop an, op dat wat der lo am Ufank gesinn hutt, nämlech de Raikou. Hunn ech net krut. Also mir fänke lo mat Taubsi Entwécklungen un. Da wäert ech iech bëssen erklären wisou ech lo haut sou vill Entwécklunge maachen. Et war lo Enn November Thanksgiving hei am Land, géif een nach Black Friday bëssen dat nach kënne vergläichen wat mer jo do importéiert hunn. An do huet eben Niantic hunn déi eppes gebockt am Sënn vun se hunn en Event gerappt. Et war eng Challenge déi se den Trainere gestallt hunn am Sënn vu Pokémon Go Travel. Wat ass et gewiescht? Ganz einfach, se hunn d'Trainere forcéiert an der Keelt, an der aarschkaler Keelt eraus ze goen. Jo, an och een Hennes wéi ech, dee mécht einfach hei e-sport méisseg, hei gesitt Dir dat, 2000 EP kréien fir seng Entwécklung. A geschwënn maachen ech elo d'Glücks-E un, an da gesitt der herno d'Differenz, ha mer der d'Entwécklungen duerch hunn. Et war folgend, Si hunn eis dräi Challenges ginn, Bronze, Sëlwer a Gold. Bronze, do hätte mer 500 Milliounen Bobbelmonz solle fänken. Wann eis dat giff geléien, Geléngen, dann hätte mer Double XP krut an Lokmoduler gin zu 6 Stonnen entwéckelt, sou dat se 6 Stonnen eben zesummen halen. Hei gesi se dann den Nidorino, deen ech mer nach hei entwéckelen an dee Moment och nach méi Pokémon dat déi spawnen. Dat war kee Problem, 500 Milliounen easy peasy, déi huet ee jo bal kënnen alleng maachen. Also keng Angscht, esou freaky sinn ech dann awer net. Et ass wierklech d'Challenge gewiescht, dat all Pokémongo-Trainer, mir sinn eng Mannschaft, eng international Mannschaft, en zeng Zesummenhalt op dëser Welt, wéinst an deem hei Spill, wou mer dat hikréien, ne? Voilà, also dat war da gemeeschtert mat 500 Milliounen, an wat eebe schéin ass, déi sechs Stonne Lokmoduler. déi soss ech mengen eng hallef Stonn nëmme wäert hunn, mir gesinn hei elo hei 100 Pokémons hunn ech och elo mëttlerweil dann krut, an duerch do Entwécklung kréie mer da 6000 EP schonn zesummen an elo maachen ech eben alles maneen, wäert der elo gesinn, de Pokédex gëtt opgepimpt, freet iech op vill flott Entwécklungen an an der Zäit wäert ech iech eben och elo nach erkläre wéi et hei viru gaangen ass, nämlech d'Sëlwer. Positioun. Also hei gesi mer nach elo fir d'éischt en een schéinen dee mer elo kréien do nämlech den de Froggy nennen ech mol einfach ne dee kennt en alleguerten vun der Generatioun zwee. Jo ech hunn dee elo fir d'éischt gemaach wëll effektiv de Schong dee Kawaii ass sou ne wëss e Bescheed. Den Croppo misst et sinn yeah boy da wëss der Bescheed. Also d'Generatioun zwee ass och nemmer déi ech am gaanzen traitéieren. Quaxo entschëllegt. Eieieiei, décke Niesprou drëm hei. Deen heescht och Nick. Also du mierkt och elo deen leschte Throw Away wisou ech dee kaputt setzen. Dat ass wann ee mat Nimm schafft am Sënn vu mat de Prozenter. Déi aner da bleiwen déi och wann ee sech virun entwéckelt. Eppes Traditionelles. Wat een emmer nach kennt. Bon, ech ginn ower derbäi sëlwer Challenge am Sënn vun 1,5 Milliarde Pokémon ze fänken. War scho e bësse méi sauer, hei gesi mer elo en ee gudden Entwécklung vum Masholo, Maschomeier, Maschok natierlech am Hannergrond an an där Zäit eben elo sëlwer. Passt jo e bëssen dobäi, wéi se plus 1,5 Milliarde Pokémon ze fänken. Dat ass an der Mëtt vun der Woch geschitt gewiescht, dat mer dat hee kruten. Pokémon Mongoose. Wat hu mer doduerch krut? Mir kruten Double Sternenstaub, also duebele Sternenstaub, Stardust heescht dee um Englesch op English, fir déi Leit, déi d'Spill op English spillen. An nach méi Pokémons, déi kënne spawnen. Also de Megadan schonn, déi Challenge mécht Sënn am Sënn vun, Wat de méi spillt, wat der méi nach spawnen, wat méi einfach geet. De Matt wéi ech sëtz ech frei dës Deen a gesi mer da lo nach de La muss. Dee gëtt lo zum äh, Laschoking, Maschoking, yeah boy, do si mer och nach mal gutt hei beim Talken. Also dat hu mer och hikrut, alles kee Problem. Et géif mat waren awer Momenter do, also ech hunn och beim esou Leit wéi Spieletrend mer e bëssen dat matverfollegt, Klammer op, de Spieletrend ass elo een éisträicheschen Youtuber, deen och esou ausgesäit wéi hei den Lashocking, deen wierklech kawaii ausgesäit mat senger schéiner Wantermutz, wann et esou kann nennen, da wësst der Bescheed, ech sinn décken E-Sportler, ne, vun der Connaissance hier. Voilà, elo kënnt nach den Alpollo. An zréck zum Spieletrend, ech hunn während der Woch dat kënne bëss verfollegen och bei him. Wisou? Well hien ass dann en offizielle Werbepartner gewiescht vun deem Ganzen. Dat heescht hien war ëmmer up to date. Hien huet schonn Méindes um Mëtternuecht e Video erausbruecht, dat heescht hien huet näischt däerfe soen. An hei gesi mer eben de Gengar nach an jo. Deen huet eis ëmmer up to date gehal. Et wär et ginn och nach aner Youtuber, déi dat sécherlech haten, mee ech hu mech een do mir en bëssen ofgekuckt am Sënn vun informéiert, well heen awer eng vertrauenswürdeg Bas ass, wou een kann alles kontrolléieren. Op jiddwerfalls ass et da viru gaangen. Mir hunn déi 1,5 Milliarden och gepackt a lo kënnt den Highlight. D'Gold Challenge. Ech hoffen dir sëtzt gutt. Lo gesi mer hei mol nach eng Entwécklung, déi ass och wonner schéin. Aus engem Seemon gëtt natierlech e ganz schéine Seedra King misst deen heeschen ne? Drascho King war ech richteg. Jo an den Seedra King ass et och. Also och meng Kenntnisser sinn awer nach ëmmer do. Bon, mir kucke lo nach wat ech hei virun entwéckelen, nämlech e Stern. Du gëtt zum Starmie. An haalt iech elo fest, Gold Challenge. Dir huet elo e bëssen héieren, 500 Milliounen, easy, 1,5 Milliarden. Hm. An dann d'Gold Challenge, 3 Milliarden an enger Woch ze fänken. Jo, an do denkt ee sech, jo awer da muss awer wierklech eppes dobäi eraussprangen. An effektiv, wann een dat gepackt huet, wat eis och gelongen ass, wat elo zum Schluss vum Video wäert gesi well ech hunn et och direkt gepackt, kuckt awer net d'Auerzäit wéini ech do dat dat Bé dat Véi gefaangen hunn, dat ass genial gewiescht, well den Handy déi ganz Zäit vibréiert huet, well d'Nuerichten duerchkomm sinn, hei we got it, we got it, ne. Dräi Milliarde Pokémon op der Welt goufe gefang. An de Präis dofir war dat 48 Stonne laang ee Villche mat enger Porett dann disponibel ass. Säin Numm, Porenta. A fir Leit déi elo net am Spill dra sinn, de Porenta kritt een just de Moment nach ëmmer an Asien. Ostasien, souguer East Asia gëtt ëmmer nach gesot, well do ass jo och ëmmer eng Opspléckung. Am Hannergrond natierlech nach Evoli, deen ech eng Kéier for the Lulz och nach entwéckele fir déi Experience Points och nach ze catche ze kréien. Gonna catch them all, ne? Mee op jiddefalls, Loges, dat dat kléngt elo esou wow, Porenta, cool, mee effektiv de Porenta, A Der fiert Stonne laang och an Europa respektiv a Lëtzebuerg an all Kouduerf disponibel. Dir gesitt gläich wisou ech och an all Kouduerf definéieren, well ech weisen Iech eng GoMap Kaart. Lo gesi mer nach de Lampi, deen ech och nach entwéckelen, wat och chic ausgesäit. Dee gëtt dann zu engem ganz ganz ganz schéine Pokémon, dem Landturn. Also A Der fiert Stonne laang. Wahrscheinlech eemoleg hu mer dat wäerten erliewen, dat de Porenta de Villche mat der Porett, mat der lëtzebuerger Porett, déi en aus der Kiche geklaut huet, konnte fänken. Et ass mir gelong. A wat heescht dat? Duerch dat Event, wou all Trainer op der Welt, hoffen ech emol, matgespillt huet, Ass et eis gelongen fir eng Japanrees eis ze erspueren fir de Pokédex iech soll eng Kéier ze completéieren. Also dat muss ech einfach duerch de Kapp geloossen. Déi hunn eis eng Challenge gestallt, Bronze, Sëlwer a Gold. Hätten de Gold net gepackt, da wär et natierlech net dozou komm. Mee et war wierklech vum Samsden op de Sonnden, vum 25 op de 26 November. Dofir kënnt däi Part och elo hei erëm éischter eraus. Hei ass nach e schéine Magma, deen ech mer elo gënnen och. Op jiddwerfalls, et ass eis gelong. Wat mer rem fräigeschalt kruten a wat nach méi flott ass fir eisen Team Lëtzebuerg Youtube Channel, ech hunn och direkt nach gefaang krut, dat heescht dir gesitt och dann e Video, dann ass dat veréiwegt. Eng spannend Woch, ech weess och net ob et scho sou Events méi oft gouf, do musse mer Experten dat nach bëssen erläuteren, mee fir mech war et eng interessant Challenge mol eng Kéier matzegesi wéi dat leeft. Et setze sech selwer och bësse méi dohinner, dat ee seet et fänkt een och all Crap nennt ech et mol einfach, ne? Op jiddefalls, dat hei war da elo nach den Magma, dee mer gesinn hunn, an ech gi elo nach eng Kéier iech am Pokédex weisen, wou vill villes geschitt ass. An de, na eng kleng äh, Parenthese, ähm, et wäert iech freuen, jo, a wat ass mat Japaner, déi hu souwisou ëmmer e puer Renten. Déi kruten dann 48 Stongen, Stonne laang de Kangama ze fänken. An ob mir an Europa nach eng Kéier de Kangama kréien, weess ech net, ass e bëssen äh, um Diskutéieren. Voilà, mir gesi elo hei nach e bëssen Action. Elo sidd prett fir déi grouss Finall. Ech weisen iech elo nach de Pokédex eng Kéier, dat huet och villes gedo. Also dir mierkt et war elo bësse roueg am Sënn vun och den Halloween Part war bëssen ze spéit komm. Dofir sorry vu menger Säit aus, dat war bësse verschweesst ginn. Mee elo duerch dat hei Event war ech nach eng Kéier motivéiert fir iech nach eng Kéier Part opzehuelen. Freides owes wou ech mech dohinner gesat hunn vis-à-vis Log Modul aktivéiert hunn an och mäin Deel bäigedroen, quasi bal 100, 200 Pokémon och gefongen an engem Owend. Hei ass nach e klengen Highlight, de Yanma, deen ech fonnt hunn, e ganz seelent Béischt, och am Spill selwer, Pokémon Gold selwer, wou een dee just ee Prozent méisseg ka kréien, ausser en ass an engem, an engem Schwarm dran. Jiddwerfalls, Dir Dammen an Dir Hären, Dir léif. Nokucker, Ech presentéieren iech elo, nodeems ech de Pokédex gewunn hunn, moies um 3 Auer wou een Spast, dee Youtube och nach mécht, een Villche mat enger Porett gefaang huet, deen et normalerweis just an Asien gëtt, den Porenta. Do kuckt der iech dat un, an domadder wäerten mer sou lues zum Schluss sinn vun dësem Part. Ech hoffen et huet iech erëm gefall. Et war wierklech eng kleng Kompensatioun fir mech am Sënn vun ech hunn de Reiko dëse Mount héchstwarscheinlech nëmme krut. Ech hu jo nach dräi, véier Deeg Zäit, mee ech géif kaum dat ech wäert geléngen. Dann hunn ech wéinst awer e puer Rente an eng Japanrees sech z'erspueren, holy shit, do soen ech just Merci Niantic fir déi cool Idee. Thanksgiving Event, top, top, top, dat huet mech ëmmer Spaass gemaach. En plus hei kréie mer erëm d'Double. XP alles mat 6500 IP schon och e ganze Level während der Woch elo hei erem gemaach an do ass dat Véi am Pokédex dann wat mer eis gekroopt hunn an elo weisen ech iech nach dat wéi dat op GoMap ausgesinn huet dat kee ka soen dat Porenta séier schwéier ze fänken war. Also hei gesi mer nach et ass elo kee gudde Porenta mee et ass och e Pokémon dat huet keng Weiderentwécklung an jo. Sou, elo gesi mer hei nach zum Schluss d'Kaart geschwënn. Ech soen iech erëm Merci fir d'Kucken. Wann nach Froen do si sot mer Bescheed. Deen hei Part kënnt elo den nächste Mëttwoch eraus. A hei ass d'Lëtzebuerger Land iwwerall Porette geklaut ginn. Eng Sauerei. Wéi gesot, Japanrees war Flöte. Bis nächst Kéier. Allez, ciao ciao.